Menim babam doğma Kasara Asan, doğma Sudah rayonınıñ Qutlaq köyünden, anam Balıqlava rayonınıñ Bağı köyünden, anamnıñ adı Ülviye. Ekisi de ebet bu dünyayı terk ettiler. İşte, soyadım ebet Kasara degen soy, o Qutlaq köyüniñ böyle bir ailelerden bir soy, ştek, belli bir soy, belli bir soyad desek, adı Mafize, bu adımı babam qoydı, rahmetli babamnıñ anası menim qartanam Afize idi, onıñ içün birinci balasına anasınıñ adını qoydı, pek böyle eski ad. em din taraftan, em de Sudaq rayonında çoq belli bir ad, siyrek olğan ad, sıq olğan ad. Afize hanım, siz halqımıznıñ belli yırcılarınızdan bellidir. Mına sizge baqanda, siz yırlağanda sankim dersiñ yüzüñizden küneş nurları saçıla. Mına siz yırlağanda göñülüñizde neler peyda ola, nasıl duyğular peyda ola? Mına. Ne sezesiñiz siz halq yırlarımıznı yırlağanda? Aslı, halq yırlarını yırlağanda, birinciden, Vatana sevgi, halqıña sevgi. Çünki halq yırları o, böyle bir, halqımıznıñ böyle bir, Hazinesi, e, ebet, onı yırlağanda, ebet, birinciden qalqa sevgi, çünki halq yırlarını evel ezelden qar dedelerimiz, babalarımız, er kes bu türküleri yırlap kelgen. Elbette, bizim esas maqsadımız bu türküleri yırlamaq, em de yaşlarımıza ögretmek, köstermek. Körünce böyle duyğular çıqa, çünki bu türküleri yırlamaq kerekmiz epimiz. Mına folklor türküleriñizni yırlaysıñız, Afize hanım. Ya on yıldan soñ repertuarıñıznı nasıl köresiñiz? Belki başqa bir janrda yırlar peyda olur? Yoq, Seviliçka, men aslı on yıldan olsun, ne qadar Alla ömür verse, o qadarıcı Men halq yırlarını yırlaycam, inşallah, qısmet olsa. Öylesem, daa bir öyle sual. Mına, Qırımı terk etip, başqa bir memleketlerde öz karyeranıznı qurmaq maqsadıñız barmı? Öyle fikirler peyda olamı aslı? Ya da siziñ tamırıñız Qırım toprağında? Tamam öyle. Çünki biz, qırımtatarı olaraq, öz toprağımızda, öz Vetanımızda Özümizin sanatımızı devam ettirmek, köstermek, ebette çet memleketlere varmaq kerekmiz, bilmeyim, Türkiye olsun, başqa memleketler olsun, Ukraina olsun, biz er yere varmaq kerekik, öz halqımızın sanatını köstermek kerekik, kerekmiz, bizi bilmek kerekler, Bizim güzel, güzel dülber sanatımızı, türkülerimizi, oyunlarımızı, elbet. Demek, siz vatanperver insansıñız, e? Birinciden. Birinciden. Babam öyle terbiye etti, öyle öyle keldi, em de öyle kitecek, inşallah. Demek, milletimizniñ taqdiri, medeniyeti, tarihı, ananeleri siz içün yat şey degildir ve Bule sual, ananeviy digerliklerimizin aslı kelecekte bir kelecegi barmı? Olar halqımızda qalacaqmı ya da belki kerek olmazlar bizler içün? Nasıl bu aqta sual? Bu bize eñ müim kerek olğan şeyler, tarih olsun, bilmeyim, sanat olsun. Episi o bize kerek şeyler, çünki biz halq olaraq, eger özümizi zarekomendovac, köstermek istesek, tanıttırmaq istesek, biz, ebet de, ana tilde laf etmek kerekik, epimiz. Bilmegen soyları tırışmaq kerekler. Ebet, tarihımızı ögrenmek kerekmiz. Sanatımızı, oyunlarımızı, adetlerimizi, urf-adetlerimizni, eñ birinciden, ebet, dinimizi biz kütmek kerekmiz. Bu eñ müim meseleler. Onsuz biz halq olaraq, bilmeyim, onsuz olurmı iç? Olmaz, çünki bu eñ müim mesele. Afize hanım, ayttıñız ki, babam vatanperverlikni aşladı bizlerge dep. Ya mına işiñizge, muzıkağa ocañız kim edi? Kim sevgi aşladı bu milliy muzıkamızğa, milliy yırlarımızğa? Bizim belli yırcılarımızdan ocam dep kimni sayasıñız? Baqıñ, men Kavkazda doğdım, Suhumda, Suhum degen şeer, Abaza memleketi. Ebet, orada o qadar çoq halqımız yoq edi. Bar edi, amma o qadar çoq, Özbekistanda kibik, Orta Asiyada kibik çoq degil edi. Onıñ içün bu duyğular, ebet, ana-babadan keldiler. Babam yırlay edi, anam da yırlay edi. böyle, nasıl aytayım, zastolnaya peniya, domaşnıye muzitsirvaniye degen bir söz bar. Onıñ içün, elbette, evde yırlay ediler, anam, babam, babam çoqusı yırlay edi, anam utançaq insan edi. Onıñ içün bu sevgi, ebet, küçüklikten ana-babadan. Em de Allahtandır istidat, öyle desem olacaq, çünki küçüklikten men yıla edim eken, pek sevedim, isteydim, işte, küçüklikten, balalıqtan muzıka mektebine berdi, berdiler meni. Soñ endi büyügen soñ, ebet, professionalno yırlamaya kirdim, oquv yurtuna, Suhumda. Ebet, plastinkalar bar edi, er evde kibi, birinci plastinka, ebet, Sabriye Recepova. Soñ Qırımda deve, devam etken soñ, endi köçken soñ, ebet, araştıradım, qır, qıdıradım, eski arhiv zapisleri, çalğıcılar, yırcılar arasında öyle kasetler, şeyler, sidiler yüredi, onıñ içün bir-birimizden yazıp alıp, olar diñleydik. Çoqusı İşte, ocam olaraq ebet böyle insanlar CDden olsa da, kasetten olsa da olardan ögrenedik, çünki. Halq ustaları demek. Elbette, birinciden olardan Zeynep Lülümanova, Ediye Topçu, amma çoqusı Sabriye Recep Ağa, men begenedi. Afize hanım, şimdiki zamanda halqımız arasında Cemil ağa Karikov bu meseleni pek çoq seslete, milliy muzıka mektebi. Siz nasıl baqasız bu şeyge? Bu, elbette, Cemil Karikov, birinci iştek Sabriye Recepova ocalarım, men olar diñlep ögrendim olardan. Ekinci oca olaraq men, ebet, Cemil Karikovnı sayam, şunı aytmaq isteyim, elbette, maqam topluluğı bar edi, er kes onı eşitkendir, bir yıllar devamında çalıştıq, bizim, bilesizmi, tanıtmaq içün eski eserleri, nağmeleri, türküleri yañıdan tiklep yañlattırıp, işte, halq şekilini doğrulap, halq şekilde olğanını halqımıza köstermek ne qadar çalıştıq, işte, mına, ATR kanalında Cemil bey çalışa, elbette, milliy mektep meselesi bu, Çoq müim. Bunı çoqtan belli Cemil Karikov ayta, çünki mına konkurslar ola, bala konkursları, balalar ğalebe qazanğan soyları ola, pek çoq istidatlı balalar bar, olarnıñ ştek yaşayış boyunca karyeralarını, bilmeyim, Put ihni tvorçeskiy, ebet, eger, icadiy yollarını devam ettirmek kerek olsa, ebet, muzıka, şey, halq mektebi kerek. Bu pek müim mesele. İnşallah, ocalar kerek, şey, çalğı aletlerde ocalar kerek, yır ocaları, halq üslüpte yırlamaq isteyen soyları, elbette, bu pek müim mesele. Muzıka mektebi, halq muzıka mektebi, elbette, çoq kerek, pek kerek. Endi başqa bir sual berecem, keçemiz mektepten böyle. Siz sanağa çıqqanda obrazlarıñız öyle dülber, öyle mükemmel, Anterleriñiz, ilvanlarıñız, bu şahsiy siziñ işiñiz ya da sizde bir imidjmeyker bar ya da terziñiz yahşı? Seviliçka, bu mesele aslı, şey, sanatçılarnıñ yaşayışları aslı yengil degil. Lekin, elbette, başqa memleketlerde bu bam-başqa turadır. Devlet onı, elbette, yardım etedir, elbette. Amma biz epsini, men misal içün, bütün elbiseler, şeyler, qaftanlar, bilmeyim, festler, tonlar, episi, ayaqabılar, elbette, bu episi, menim areketim. Afize hanım, siziñ eñ sevimli yırlarıñız? Onu. Yırıñız, belki mına bar bir türkü, onsuz siz bir künni keçirmeysiz, daim aqılınızda, daim yırlap oturasıñız onu, bir dane türkü. Yoqtır öyle bir dane, çünki. Baqıñız, kimerde bir toplaşıp yırlaymız, mına, Cemil beyniñ evinde, bilmeyim, sofra qurulğanda, musafir kelgende, illa bir böyle zastolnaya penya, muzitsirvaniye domaşnıye kibi biz onı devam etmeye tırışamız, em de köstermeye tırışamız. Musafirler, misal içün, kelgende, biz Cemil bey ala bağlamayı, şey, oğlu ala Daryanı yırlaymız bile. Er bir türküyü yırlağanda sade türküçik olsun, bilmeyim, Dereler şuma-şuma, Vardım yarem bağçasına, sade türküyü can yürekten yırlağan soñ, yırlağanda o böyle bir, böyle bir renkler Yañı renkler, er zaman yırlağanda yañı renkler peyda ola da, men er zaman, Bax, nasıl dülber türkü, bax, nasıñız, baqıñ, nasıl dülber türkülerimiz bar, ayırmaya mümkün degil, bütün türkülerimiz episi dülber. Demek, bizim halqımıznıñ yırları er birisi er bir elmas, e? Er bir elmas, çünki pek zengin hazinemiz bar, onı kene de saqlamaya Biz obâzanı, mecburmız saqlamaya, çünki bu bizim fundament, bu bizim temelimiz, şimdi unuttum, bu bizim temelimiz, onsuz olmaz. Bizim yaşlarımızğa, bizim oquyıcılarımızğa intervyunıñ soñunda ne ayta bilesiñiz? Nasıl istekleriniz bar? İşte, istekimiz, istegim böyledir, Ebet, halqımız bilgi almaq kerek, oqumaq kerek, tarih, tarih kitaplar, men aslı da tarih kitaplarını sevem, azçıq tatarca oquması maña qolaysız kele, amma qolaysız kele degül de, men aslı da şi çalışmaya başlağanda ATR-de, mına misal içün, onda intervyülar şeyler alğanda aslı yazdırdım tatar gazetlerini başından soñunaca at korki da korki demes kebik men oları oquydım çünki tili daa güzel fikir etmek içün laf etmek içün çünki biz az buçuk böyle qaldıq rus mekteplerde oqudıq İşte, evde laf etedik, amma o az. Elbette, oqumaq çoq kerek. Men aslı da tarih kitaplarını pek sevem. Men Aleksa Gayvorunskiyniñ kitaplarını oquyım. İşte, Markovnıñ kitabını pek sevem, Oçerki po Krımı. İşte, eğer Alla qısmet etse, endi alsam eger şiy, dört tomlı kitap, Vazgrinniñ kitabını qısmet olsa alırım da, pek güzel. O er evde olmaq kerek te, er bir yaş oqumaq kerek onı. Sayğılı dostlarımız, bugün bizim musafirimiz, kene de qaytarıp aytam, Afize Kasaray edi. Vatanperver, bilgi almağa seven, oquyan ve dülber qırımtatar hanımı. Çoq sağ oluñız! Alla razı olsun!